Bundan başlap, yañı çıqqan kitaplar aqqında sizge haber etecekmiz, nasıl bir kitap dünya yüzüni kördi, o ne aqqında ve onı nasıl ve ne yerden almaq mümkün. Er bir yañı çıqqan kitap, bu aqiqiy bir bayramdır, onıñ içün rubrikamız Edebiy közaydın adını taşıycaq. Demek, başlaymız, bugünki musafirimizge söz berem. Menim adım Meryem Bairova, men terciman tükânınıñ hadimim. Çoq yıldan bu bizim qırımtatar kitaplarımız üzerinde çalışamız. Meryem hanım, asılında bugün çoqmı bizim kitaplarımız basıla? Paradoksal bir meselemiz bar. Sanki er yıl kitaplarımız çoqça basılıp başlay. Bazı yazıcılarımız, böyle faal insanlarımız. bir qaç yılda bir kitaplarını basalar ve öyle umumen baqsaq kitap çoq çıqa. Mına, misal, men bugün sizge malümat azırlağanda bütün yañı kitaplarnı bir yerge tizdim. Kerçekten pek çoq olıp çıqtı. Güzel tendentsiya, amma başqa taraftan sanki oquyıcılarımız azca oqup başladı ve Bu böyle bir, aytqanım kibi, paradoksal bir vaziyet. Umumen, şimdi, ebet, öyle bir dünyeviy bir tendentsiya bar. Çeşit türlü memleketlerde o biraz farqlıca. Er alda, kitaplar az oqulğanı, bu fakt, yani bu birevge bir yañılıq olıp kelmez. Ve biz de çette turmayıq, ihtar degilmiz. Aqmescitte, misal, endi onlarca yıllarnen çalışqan kitap tükânları, daa sovet devrinden turğan büyük-büyük kitap tükânları qapala. Amma diger taraftan, aytqanımız kibi, kitaplarımız basıla. Yani bu böyle bir acayip bir protsess. Men bilesem, bu bizim milletimizniñ arasında bir çoq faal insan olğanını köstere. Yani öyle pervasız, öyle öz işini sevgen, milletini sevgen insanlar, olar ille olsun, bu meraqlı, faydalı malümat, milletime barıp tiysin degen insanlarımız bar, olar çoq. Ve olar böyle kitaplarnı yaratalar. Aslında bu yengil bir şey degil. Kitap yapmaq pek zor mesele, irade kerek, böyle bir sabır kerek, para kerek. Amma oña baqmadan, sağ olsunlar, kitaplar çıqa. Biz millet olaraq diger tarafını da tüşünmek kerekmiz, yani o insanlarnıñ kitaplarını kim oqucaq? Bizim içün yazılğan kitaplar. Yani biz oqumasaq, yani kimge kerek olur? Bir tüşünmek kerekmiz. Bir-eki yaşlarımız bar, ebet. Allah razı olsun olardan, er vaqıt meraqlanıp, kitap qıdırıp, bir şeyler kelip saifelep yürgen yaşlarımız bar. Amma umumen alğanda, biz özümüzni bir halq olaraq körsek, bu, elbette. Pek az demek mümkün, öyle oquğan, meraqlanğan insanlarnıñ sayısı az. Oña bir şey yapmaq kerekmiz, yani bir şey tüzetmek kerekmiz, çünki mına bu kitaplar, obalarnen, obalarnen güzel, renkli, meraqlı kitaplarnı oquğan insanlarnı terbiye etmek kerekmiz, östürmek kerekmiz. Yani böyle bir problematika. körem, ögüñizde de onı qoyam, işte böyle. Bu kitaplar nafile yazılmay, mıtlaqa olarnı insanlar alırlar. Men belesem, başqa bir problem bar, meselâ, bu kitaplarnı tek Qırımda almaq, çoqusı kitaplarnı tek Qırımda almaq mümkün. Meselâ, şimdi Qırımdan başqa memleketlerge yollamaq biraz zor, o da, men belesem, biraz qıyın ete bu meseleni. Çünki başqa memleketlerde yaşağan bizim vatandaşlarımız da bu kitaplarğa muhtaclar, oqumaq isteyler. Amma men bilesem, bunıñ da bir yolu tapılır. Bugün nasıl bir kitap aqqında qonuşacaqmız? Bizim eñ tatlı, eñ küçük balaçıqlarımız. Edebiyatımızdan başlayıq. Şimdi eñ büyük ihtiyac, müşterilerimizniñ eñ büyük ihtiyacı, bu, bala edebiyatı. Çünki bazı meseleler öyle bir çette turmaq mümkün, amma ailede bir bala doğsa, elbette, öyle bir bir duyğu peyda ola, öyle bir mesüliyet peyda ola, ille bala çıqınca qırımtatarca öğreneyim, qırımtatar kitaplarını köstereyim degen böyle bir Güzel, nazik duyğu, fikir peyda ola ve öyle ana-babalarımıznı körmek pek sevinemiz dükânımızda ve, elbette, balalar içün edebiyat şimdi eñ çoq derecede böyle inkişaf etken bir saamız. Çünki balalar içün çoq kitap, kerçekten de kitaplar, boyalav kitapları, defterler, bilmem, entsiklopediyalar. Er şey bar, sağ olsunlar müelliflerimiz, yazıcılarımız tırışalar. Yani küçük balañız olsa, kelip tercimandan bir çoq meraqlı kitaplarnı qıdırıp tapmaq, seçmek mülkün. Fiyatları da türlü, nasıl isteseñ, episi bar. Ve mına eñ qıymetli bu yıl çıqqan kitaplardan, men bellesem, öyle bir ayrıca aytmaq kerek, bu balalar içün entsiklopediya. Asılında çoqtan öyle bir ihtiyacımız bar edi, balaçıqlarımızğa öyle bir güzel, renkli ve er taraflama inkişaf etken bir kitap. Sağ olsun, evel Seyran ocanıñ öyle bir kitabı bar edi, o da entsiklopediya edi, amma anda çoqça mına etraftaki ayat aqqında, ayvanlar, ösümlikler aqqında malümat bar edi. Klassik bir entsiklopediya kibi. Mına bu yıl Armançıq mecmuamıznıñ hadimleri bizim içün ana-babalar Ve içün güzel bir hediye ettiler. Olar mına bu balalar içün güzel bir entsiklopediya yaptılar, balaban, qattı, cıltlı, büyük kölemli, öyle pek renkli kitap. Aslında çoq müşterilerimiz pek memnün qaldılar kitaptan, çünki kerçekten de bala balalıqtan körgen şeylerni, Bilmek kerek şeyler, esas böyle bir añlayışlar, yanındaki olğan aletlerniñ, ağaçlarnıñ, ayvanlarnıñ, ösümliklerniñ adları, meraqlı-meraqlı malümatlar, böyle bir ensiklopedik, amma balaçıqqa uyğun bir şey. urbalarnıñ adları mı olsun, bizim milliy aletlerimizniñ, milliy savutlarımıznıñ adları, yani başqa yerde tapılmaycaq bir malümat. Amma bu entsiklopediyada er şey bar. Mına, biraz önce birinci qısımı çıqtı ve yaqında, mına endi yaznıñ soñunda ekinci qısımı da çıqtı, yani bu devam. Daa bir çoq malümat tapmaq mülkün. Kitap renkli, öyle bir er şey añlayışlı, kerçek bir fotolar kibi bar, güzel resimler bar, çoq şeyler añlatıla, yıl mevsimleri, moolsın, yani balacıq er şeyni bilsin diye öyle bir. Kitaplar yapıldı. Bu entsiklopediya er bir ailede bir balaçıq olsa. Oquyıcı ve ana olaraq aytmaq isteyim bu kitap aqqında. Pek begendim, çünki anda siz aytqanıñız kibi, em de luğat kibi, em de çeşit türlü masallar, duvalar bar, atta duvalar bar, pek meraqlı bir şeydir. Men balam da pek añlamay, amma men kendim aqqında, kendim içün İşte, oquyım, baqam, bazı sözlerni atta men bilmeyim. Meselâ, bazı bir ösümliklerniñ, mantarlarnıñ ve ilâhre ilâhre duvalarını özüm içün de ögrenem. Çünki başta özüm ögrenerim, soñra balamı işte ögreterim. Onıñ içün bu pek em de kölemli, em de meraqlı bir kitap. Müelliflerge Çoqtan-çoq teşekkürler bildirem. Kerçekten de bu kitap er bir ailede olmaq kerek. İnşalla ekinci qısımnı da alarım, imkânım olsa. Men pek begendim, sağ oluñız. Kerçekten men de sevindim. Bilesiñiz, güzel bir kitaplar çıqsa, Asılında o menim içün büyük bir öyle bir quvanç, çünki insanlar tercimanğa kelgende men olarğa kerçekten de güzel bir şey tevsiye etmek sevem, öyle faydalı olsun, meraqlı olsun ve öyle kitaplar peyda olğanda o benim içün bayram ola, kerçekten. Amma Tek bu kitap degil de, ondan ğayrı bazı da meraqlı şeyler çıqtı. Mına, misal, aynı Armançıqnıñ taqadimleri Vatanım Qırım degen bir kitapçıq çıqarttılar. O, elbette, küçük kölemli, öyle yumşaq cıltlı. Amma anda em qısqa-qısqa malümatlar bar, yani tesislerimiz aqqında, milliy urbalarımız aqqında, camilerimiz aqqında, yani böyle bir tarihiy bir mekânlarımız aqqında qısqa malümat bir saifiçik kibi ve yanında raskraska kibi böyle bir balağa imkân berile, yani bu meseleni diñler eken da resim yapıp oturmaq. Böyle de meraqlı kitap, kitapnıñ adı Vatanım Qırım. Anda atta Beşik degen şeyler aqqında bala malümat ala bile, yani öyle bir güzel, milliy, bizge ait olğan bir şeyler aks etile. Yani sade bir kitap degil de, yani milletimizge bağlı bütün şeyler muzakere etile, urbadan tutıp adetlerimizge alıp barğance. Daa bir kitap, Nialniñ renkli tüşleri. Bu ikâyeçikler, böyle bir küçük-küçük, qısqa-qısqa ikâyeçikler, amma er bir ikâye bazı bir bir ğayesi bar. Ve daa bir kitapçıq çıqtı, bu örnek sıraları, mana, örneklerimiz aqqında bala içün sade-sade bir malümat. Ve ondan ğayrı, ebet, raskraskası da bar, yani. Sadece bala ögrenmey, örnek o, sadece dülberlik degil de, qırımtatar örnekleriniñ daa bir añlayışı bar, öyle bir skritı smısl deyik. Ve bu kitapçıq balaçıqlarğa öyle sade tilnen şu örneklerimizniñ manasını añlata. Öyle kitap alıp, balanen em resim yapmaq, em de örneklerimizniñ tarihını, manasını ögrenmek. Bilesem, bala kitapları Tek balalar içün degil de, ana-babalar, yani Qırım tatar tilini ögrenmege istegen insanlar içün pek meraqlı, çünki bala edebiyatı, bala kitapları, olar böyle sade Qırım tatar tilinen yazıla ve tilni ögrenmege istegen insanlar içün bu pek yahşı bir menbadır. Onıñ içün men dilesem, bala kitaplarını tek balalarğa degil de, büyüklerge de tevsiye etmek mümkün. Yüz faiz razıyım aytqanıñıznen. Çünki, bilesiñiz, öyle bir şey bar, bala balalığında bir şey yaşamasa eken, onı büyügen soñ da yaşamaq mülkün. Ve o, atta, bütün şeyde öyle ola bile. Bizim balalığımız, misal, kerçekten bazı allarda qıyın bir vaziyetlerde keçti. Ve bazı şeylerni biz belkim balalığımızdan qaçırğanmızdır. Hususan, bu til bilgisini qaçırdıq yahşı etip. Şimdi ana-baba olğan, İnsanlarımız bu devir, bu balalığında qırımtatar canı qaçırğan bir nesilmiz ve elbette şimdi bu sade, güzel, renkli kitaplarnı alıp balaçıqlarımızğa oquğanda bu bizim içün de güzel bir imkân, balalığımızda qaçırğan şeylerni şimdi ögrenmek, şimdi siñmek, siñdirmek özümizge ve men bilesem, kerçekten öyle imkânlarnen qullanmaq kerekmiz. Da balalar içün bir kitap çıqtı, o, evel Asan Çirgeyevniñ şiirleri, amma zemaneviy yapılğan kitap. Asan Çirgeyev, bu bizim daa evel, cenkten evel yaşağan bir yazıcımız, belli bir yazıcımız ve onıñ balalar içün yazılğan şiirleri pek belli, o, atta, İşte bala edebiyatında meşur olğan bir yazıcımız ve elbette ayvançıqlar, ösümlikler aqqında yazılğan şiirler, olar er vaqıt aktual, yani mevzuatı deñişmegen bir şey. Onıñ içün mana bu şiirlerni olarğa muzıkalı notalar tizip, yañıdan mına torunı, onıñ adı da Asan Çirkeyev, yaqında çıqardı. Onıñ içün Kim böyle bir güzel ritmik, öyle bir melodik bir şiirler oqumaq istese ve daa da muzıka talap etse bu şiirlerge, bu yırlarğa, mına bu kitap tamam öyle insanlar içün yapıldı. Yani mında tek şiirler degil de, o şiirler ve yırlarğa muzıka yazılğan. Ve balaçıqlar içün mına daa bir pek güzel, pek öyle bir Renkli kitap çıqtı. Bu Zülfiye Seyfeliniñ Tılsımlı qaval degen bir kitabı. O da pek renkli. Zaten, bilesiñiz, mına evel, daa bir qaç yıl evel öyle bir problem bar edi. Ayat inkişaf ete, pek dülber, öyle bir renkli, acayip bir alem peyda ola. Balanıñ elinde, telefonında şu anime degen multikler peyda ola. Yani pek dülber, öyle bir. Obrazlar yaratıla, şimdi zemaneviy grafikanıñ vastasınen. Amma bizim kitaplarımız biraz artta qala edi, çünki ale de qalemnen yapılğan resimler edi, ale de böyle sade, sade, biraz sovet devirinen qoquğan bir resimler peyda ola edi kitaplarda. Ve elbette, bala, zemaneviy bala, endi böyle bir güzellikke alışqan, böyle bir zemaneviy multikler baqqan bala öyle kitapnı açıp baqqanda, oña biraz ters kele edi, çünki, Öyle bir grafika şimdi endi bir yerde qullanmay edi. Amma şimdi mına soñki bir qaç yıl devamında biz de bizim kitap ayatımız da inkişaf ete ve şimdiki kitaplarımızda illüstratsiyalar da mına bu zilmaneviy talaplarğa uyup başladı. Ve mına ayrıca bu kitapnı qayd etmek isteyim, bu Tılsımlı qaval kitabı. Kerçekten de illüstratsiyalar pek dülber, zemaneviy tarzda yapılğan ve buna baqmadan, elbette, bu bizim eski-eski evçiklerimizniñ, odalarımıznıñ böyle hususiyetlerini köstergen, elbette, milliy urbalarnı kiygen personajlar. Menimce, balaçıqlar içün bu böyle kitapnı baqıp, er bir resimçiklerini tefsilâtlıca, böyle bir Baqıp çıqmaq ve, elbette, o ikâyeçiklerni, qısqa-qısqa ikâyeçiklerni oqumaq meraqlı keldi mende Lâsem. Onıñ içün mına Zülfiye Seytkeliniñ Tılsımlı qaval kitabı kerçekten de pek bir saya. Ve, elbette, ikâyeler de güzel, qısqa, amma meraqlı süjetli, öyle balaçıqlar içün pek qıyın kelmegen, pek kölemli olmağan bir ikâyeçikler. kitabı. Mesela ne qadar bu kitapnıñ fiyatı? Yedi yüz kumuş. Yedi yüz kumuş.
Amma o tatlı cıltlı, öyle bir bir yigirmi santimetr kvadrat şekilinde güzel kitap. Bilesiñiz, çoq soñ müşterilerimiz kitap dülber olsa, kerçekten de meraqlı olsa, fiyatına baqmaylar. Öyle bir şey de bar, yani. Balağa asılında para acımaylar bizim yaşlarımız, amma başqa taraftan kitap kerçekten de meraqlı olmaq kerek. Mına böyle talapqa uymaq kerek. Yani bala onı açıp, meraqlanıp, istep oqumaq kerek. Mına böyle talaplarğa uysa kitap, onıñ fiyatına baqmayıp, Alınmaq mülkün, yani, öyle şey de bar. Men siziñ sahifeñizde, yani Terciman kitap eviniñ saifesinde kördim, siz bazı kitaplarnı poçta vastasınen yollay bilesiñiz. Meselâ, başqa bir şeerlerde yaşağan ana-babalar böyle Aqmescitke kelip olamağan, balalarına kitap alıp almağa istegenler içün böyle imkânıñız barmı, öylemi? Ebet, ebet.
Biz çoqtan endi böyle servis yaptıq. Zaten, kerçekten de, terciman tek Aqmescitte bar, amma qırımtatar kitaplarını oquğan insanlar er yerde ola bile. Aqmescitten sıñırlanmay, elbette, bu mesele. Onıñ içün biz poçtanen çoqtan yollaymız. Aftada eki kün poçta künlerimiz, yani, qaç zakaz olsa, farqı yoq, amma mına bazar ertesi ve çetver künleri biz posilkalarımıznı. yollaymız. Bütün Rusiye respublikalarına elbette yollaymız ve çet el memleketlerge de yollamaq mümkün, amma anda elbette vaqıt meselesi bar, çoq vaqıt kete ve tarifi de bayağı pahalı, kimerde bir kitapnıñ Fiyatı poçta masraflarına köre daa da az ola. Amma, elbette, öyle şeyge de razı olalar müşterilerimiz. Siz aytqanı kibi, bazı vatandaşlarımız şimdi bir çet el memleketlerinde yaşamaq mümkün. Onıñ içün para mesele olmasa, aslında qolay yapılğan iş. Elbette, Rusiye çerçivesinde tez barıp kele posılkalar, bir dört-beş künde eñ uzaq yerlerge barıp yete. Amma başqa ülkelerge eki ay qadar da yürmek mümkün, kimlerde bir, yani öyle çareler bar, problem degil. Bet, tek istek olsun insanlarda. Böyleliknen, dostlar, biz birinci qısımımıznı yekünleymiz. Bugün biz bala edebiyatı aqqında qonuştıq. Meryem hanım, sizge teşekkürler bildiremiz. Rubrikamız. devam etecek ve nevbetteki bölüklerde biz endi bediy edebiyatnıñ yañı kitapları aqqında söz yürsetecemiz, onıñ içün biz ile qalıñız, bizim kanalımızğa ve saifelerimizge mıtlaqa yazılıñız. Körüşkence!
Bukhane, Podkast o krımsko-tatarskoi literaturi.